Shwmae a chroeso ti o fideo drill of mynediad dais uned 22 entry level 2 unit 22 22 iawn um, dwi'n siwr eich bod chi wedi edrych ar y geirfa yn barod. I'm sure you've already looked at the vocabulary Os na, mae llawer o amser gyda chi, you have lots of time. Uh, mae dolenni, there's links below os dych chi'n moyn nhw, if you want them, iawn? Os oes per usual gyda'r drill, please peidiwch edrych, peidiwch edrych, don't look in your books as you're doing the drill. Iawn? Nawr te, yn y fideo yma, yn y fideo yma, in this video uned 22, uh, dych chi'n mynd i ddysgu, dych chi'n mynd i ddysgu, you are going to learn, um, should i ask, should i gofyn cwestiynau, should i ask, good English fyna, uh, should i ofyn cwestiynau, how to ask questions such as,

Pwy? Pwy? Pwy? Felly, beth yw who? Pwy? Iawn, pwy? Dych chi'n gwybod beth yw to work? Beth yw to work? Gweithio. Gweithio. Gweithio. Felly,

Pwy sy'n gweithio? Da iawn. Pwy sy'n gweithio? Pwy sy'n gweithio? Beth yw to come? Dod. Dod. Dod. Pwy sy'n dod i'r briodas? Priodas wedyn. Pwy sy'n dod i'r briodas? Pwy sy'n dod i'r briodas? Who's coming to the wedding? Pwy sy'n dod i'r briodas?

Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Who is teaching the class? Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Da iawn. Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Gwych. Na beth yw to act? Mae hwnna'n dda. Act. To act yw actio. Actio, hawdd, easy, rhywio, iawn? Actio. Felly, pwy sy'n actio yn y ffilm? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Who is acting in the film? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Who is acting the film? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Da iawn. Pwy sy'n actio yn y ffilm? Da iawn. Gwych. Nawr, beth yw... I've said already. Beth yw what yn Gymraeg? Just said it in the question. Iawn, beth. Beth. Beth.

Dyma faint. Faint. Faint. How much neu how many. Faint. Whoops. Faint. Faint. Faint. Iawn, beth yw, dych chi'n cofio, um, to go. Beth yw to go yn Gymraeg? Beth yw to go? Mynd. Mynd. Mynd. Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? How many are going? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? How many are going? Faint sy'n mynd? Da iawn. Faint sy'n mynd? Gwych. Beth yw um, to stay or to wait? Aros. Aros. Aros. Felly, faint sy'n aros? How many are staying? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? How many are staying? Faint sy'n aros? Da iawn. Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Gwych. Nawr te, atebion, atebion, answers. Dych chi wedi gofyn y cwestiynau, dych chi wedi gofyn y cwestiynau, you've asked the questions, nawr, dych chi'n moyn dweud yr ateb, you want to say an answer. Iawn? Felly, newn ni atgoffa, we'll remind ourselves, iawn? Sut ydych chi'n dweud

Nothing. Da iawn. Dim byd. Dim byd. Dim byd. Gwych. Cwestiwn nesaf. Dych chi'n cofio should i ddweud how many are going? How many are going? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Iawn? Ateb positif nawr, everyone. Everyone yw pawb. Pawb. Everyone, pawb. Pawb. Pawb. Everyone. Pawb. Da iawn, pawb. Gwych! Da iawn chi. Felly dyna drill un, that's the first drill. Drill da iawn. Dyn ni'n ymestyn, we're expanding on pwy, pwy si. Iawn? Pwy si. A dyn ni'n dechrau gyda pwy si na? Pwy si na? Who's there? Pwy si na? Pwy si na? Pwy si na?

Pwy sy ar y ffôn? Who's on the phone? Pwy sy ar y ffôn? Da iawn. Pwy sy ar y ffôn? Pwy sy ar y ffôn? Gwych. Nawr, beth sy ar y teledu heno? Beth sy ar y teledu heno? What's on the TV tonight? Beth sy ar y teledu heno?

How many are in the class? Faint sy yn y dosbarth? Da iawn. Faint sy yn y dosbarth? A gwych! Da iawn chi. Da iawn. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi cwpla. You finished. Drill uned 22. Gobeithio, hopefully nawr, dych chi'n gallu gofyn llawer o gwestiynau yn Gymraeg. Um, ask lots of questions in Welsh, y pethau bach, little things, like beth sy'n bod, beth sy'n digwydd, pethau cyffredin, common things. Um, Dwi'n gobeithio, I hope, uh, that this video has prepared you for your um, online classroom, iawn? If you have any questions, any grammatical questions, please don't hesitate to contact your tutor o dwedwch, gofynnwch iddyn nhw, ask them, ar y sesiwn fideo, on the video session. Iawn? Cofiwch hefyd, remember also, uh, defnyddiwch y uh, adnoddau dysgu, use the learning resources that are shown in the links below. Gobeithio gwela i chi yn y drill nesaf. Hope to see you in the next drill. Hwyl hwyl, ta-ra!